хуҗалык җитәкчесе булып эшләгән кеше әйтеп китте. Менә без 89 нчы елларда мәчетләр артыннан йөри башладык. 90 нчы елда Балтачның үзәк мәчетенә нигез ташы салу тантанасы булды. Анда җиде бабай чыгып намаз укыды. Алары арытында чыгып баскан кеше мин ием. 34 яшьтә, Рәдиф сиңа ничә яшь хәзер? Менә шул Рәдифтән ике яшь яшь булганмын инде. Менә шунда Болыт хат, болыт хәтле халык җыелган инде Балтачның мәчете урынында. Шуның 90 проценты Марат Ватовичны сүгеп тордылар инде. Район моңчасына рәм итеп, шушындый зур мәчет сала, менә шушы алты карт үлгәченнән, яңгыр пыскаклап торадыр йә, октябрь йеме, ноябрь йеме, бер изидин җәеп без ике рикәгать намаз укыдык инде, иң яше мин. Менә болар үлгәч, бу беркемгә кирәк булмый, дип. Менә ул вакытта мәчет төзелде, Бөтен җирдә диярлек моңа йөрүче булмый, диделәр. Хәтта безнең Кунарда иң беренче төзелгән мәчетләрнең берсендә теге матур булсын, кешегә кереп карарга матур булсын, хәтта теге идәнне батырып, арада йөри торган пароходлар ясап куйдылар, теге музей. Менә Аллага шөкер, ул сүзләр акланмады. Без теләгәнчә үк булмаса да, йөрүче бар. Менә Балтачның шул вакытта Марат Лотфович зур мәчет сала диеп, монда йөрүче булмый дигәндәй, аннан соң инде Балтачта өч мәчет төзелде. Ул мәчетнең асты казылып, полуподвальный помещение эшләнде, унсигезгә унсигез дүрт этажлы янкорма эшләнде. Менә, Аллага шөкер, алга барабыз. Менә Камышлы мәчетенә дә Зыятдин хәзрәт Кә караганда мин күбрәк киләм үзе, килгәләгәнем бар. Ну, килгән саен ниндидер булса үзгәреш. Әле бүген менә Рәдиф хәзрәткә әйттем, мәчеткә кеше йөрмиме әллә, мин әйтәм, нишләп ди, мин әйтәм, баскычына чирәм үскән. Хәзрәт тырыша ди. Менә Аллага шөкер, менә мәчетләребез эшли, бара, һәм инде менә Россия империясендә теге имамнарга акча бүленмәгән, мәчетләргә акча бүленмәгән диеп, менә бу Россия Федерациясендә дә нәкъ шулай юк. Әмма менә мин ни өчен вәгазь кичәсе дидем, Аллаһы Тәгаләнең Коръәндә вәгъдәсе бар ие, бетте, юкка чыкты дигән җирдән мин хәтта динсезләр кулы белән мәчетләрне аякка бастырырмын, Аннан соң да иманга килмәсәгез, сезнең өстән залим түрәләрне ирекле итеп куярмын, ди. Аллаһы Тәгалә вәгъдәсендә тордымы? Менә безнең төньяк казыятта алты район бар, Әтнә, Арча, Кукмара, Балтач, Саба, Теләче. Менә туксанынчы елларда, сиксән тугызынчы нарда шушы алты районда бер эшли торган мәчет тә юк иде. Менә бүген шуген шушы 6 районда 337 мәчет эшләп тора. Хөкүмәттән акча да бүленмәде. Менә монда мин әйтәм, кара монда Рәдиф хәзрәт яңа авыл сала икән дигән идем, Рәдиф хәзрәт салмый ди, государственная программа ди монда кергәндә сары йортлар. Менә бернинди государственная программа да кабул ителмәде. Мәчет төзелеше буенча районнарда бернинди җыелыш та җыелмады. Бер кечкенә генә авылда теге фельдшеракушский пункытмы, клубмы төзи башласалар, хакимияттә бер ун тапкыр җыелалар, авылда бер кырык тапкыр җыелалар, төзелеш барамы, нишләргә дип. Монда беркемне сүгүче, беркемне ашыктыручы, бернинди җыелыш җыючы булмады. Әмма бүген 337 мәчет аякта басып кына тормый, кайсыдыр яңгырма кора, кайсыдыр Зурайта, Аллага шөкер, менә хәр мәчеттә диярлек иң сөендергәне, эш бара. Менә шуңа күрә менә бу вәгазь инде. Әмма менә икенче өлеше бар. Менә монда соң әле миннән алда сөйләүче кыз бала да әйтте, аннан алдарак та берсе әйтте, утыз ел бик кыска гомер диеп. Әмма менә мин үзем дә 99, 2004 нче елны бөтен авылның шәҗәрәсен эшләдем, 227 хуҗалыкның Эшләп мәчеткә куйдым инде, бөтенесен эшләдем. Менә анда шәҗәрә эшләгәндә 100 елда уртача 4 буын алышы. Менә мәчетләр төзедек, мәчетләрне ачтык 90 нчы елларда. Безнеке менә 92 дә ачылды бер баш мәчете. Күкмарада иң беренчеләрдән булып Югары Шәмәрдән мәчет ачылды. Менә мин анда да барганым бар. Монда хәйран мәчетләр ачылганда килгәнем булды инде. Ул вакытта менә шушылай җыелган халык, Һай, безгә эләкмәде шул, без укый алмадык, без бернәрсәдән эшләмибез, диделәр. Белмибез, диделәр. Менә 30 елда бер буын үсеп җитә инде. Менә бүген инде без мәчетләр ачкан замандагы яшьләр әти-әни булдылар. Менә Рәдифнең хәзер биш баласы бар. Менә бүгенге буын без белмәдек, безгә өйрәтүче булмады, безгә намаз укырга баручы булмады дип әйтә аламмы? Юк, менә сыйлый бер буын үсеп җитте хәзер. Үзләре бала үстерәләр бүген шул буын. Әмма менә шул буын бүген Аннан шунда иманга килмәсә, сезнең өстән залим түрәләрне ирекле итеп куя Аллаһ Тәгалә. Әле бездә әйбәтрәк дип саныйбыз инде. Аллага шөкер, менә дуңгыз бетте. Ничә та дуңгыз комплексы ди. Бездә дә дуңгыз бар. Хуҗалыкта да ибрынча дуңгыз ия шуламасагыз. Монда да шушай булгандыр инде. Дуңгыз бетте. Аллага шөкер, нәрсә генә дип әйтсәләр дә урамда эчеп аунап ятучы юк хәзер. Элек бит урам тулы исерек иде, балаларга, мәктәпкә кереп әйтәр, ятиң шунда ята, кайтып кит, дип без дәрестән чыгып әтиләренә үк кайта идек, җитәкләп. Хәтта мин бер башта үткәндә, теге урамда бер тәмәке тартып төкерешеп керсәм, я берәр җитәкче, яме әйтәм, бу безнең авыл кешесе түгел. Тәмәке тартучылар бар, әмма урамда кулына тотып тәмәке тартып торучы бик сирәк хәзер теге. Я эштә, я качып, әмма мәчеткә намазга йөрүче. Менә шушы үскән яшь буынның хотя бы бер яртысы йөриме? Юк бит. 25 проценты булса да җомгага йөриме? Менә бер тыю юк. Менә монсы әз генә күңелне нитә инде. Борчый, шуңа күрә бәйрәм булса да, вәгазь булса да, менә бу ягы инде, без инде дога кылыйк. Аллага шөкер, менә Бетә дигән җирдән бетмәде бит, Алланың рәхмәте киң. Инде менә шушы җыелуларыбыз, шушы сөйләшүләребез, менә монда утыручылар да әзрәк, монда әби-бабайлар да бардыр инде утыручылар. Малай белән киленгә көч җитми инде, шулай бит инде, карт кешенең сүзе киринский акчасы шикелле, үзе күп, кыйммәте юк. Ну бит әз генә оныкларга сүз төшүтә бит әле. Мәчеткә барганда аларны җитәкләп ап барып, тәраухларга ап барып, җомга көннәрне белдертеп, әзрәк үзебез белгәнне дә, белмәгәнне дә, бигрәк тә хатын-кызлар сез инде. Сез бит белмәгәнне дә бик булдырып сөйлисез. Теге, менә оныкларны менә теге иң тыелган заманда да ипи салганда сәкегә утыртып куядыр иде әби. Иң беренче әлпи өйрәтәләр, аннары әбҗәт. Аннары Ихлас сүрәсе Раббана, Әлхәм, аннары инде иманга тотыналар, ул теге иман шарт алай гына түгел инде, ул теге кем колы торырсың диеп, шулындый җирләр дә бар бит әле аның. Озын и ул иман. Мин аны өйрәнеп бетерә алмадым, мәктәпкә кереп киттем, анда теге онсын, теге Элек бит инде ике мең дә ике фирештәм бар, иманыма тансык дип, аның ул өлешләре бар иде, теге хәзер гыйбадәт нидә, Мөгаллим санида язылган иман шарты гына түгел, татарча өлешләр бик күбие. Менә шул вакытта да өйрәттеләр. Ашарга утыргач кычкырып бисмилла әйттерделәр. Намазга азан әйткәч кычкырып дога кыласые. Ашап бетергәч кычкырып дога кыласые. Эчтән генә укысаң, сез аны укымыйсыз диеп, ул кабул ителмидер. Менә бүген шуны Монда утыручы абыстайлар, бабайлар, әбиләр, эшләп була бит. Бөтен хөнәрегез теге шәһәрдән кайткан балалар, оныкларыгыз ярдәмендә мәктәптә рус телен дүрткә укыган булсагыз, шуны бишлелек итеп үзегезнең повышение курсларында үтәсез, рус теле буенча. Җәй көне бөтен эшләгән эшегез урысча буенча повышение курслары үтәсез. Без генә менә шулар белән эшлик инде, бөтен мөмкинлек бар бит, лагерьлар эшләп тора. Мәчеттә кайчан килсәң ачык, укытырга кеше бар. Менә шушының кадерен белсәге инде. Менә мин 70 нче елны хәреф таныдым, 75 нче елны әбинең олы кызы үлгәндә, Дәү апай үлгәндә, әби җылыйм, күз яшем, күзем күрми диеп, миңа ясин укытты. Аның ничә хәрефе җиргә җиткәндер инде, мин 75 нче елны беренче ясинне укыдым. Анда ул вакытта бәхәс барадыр, ие, теге тәбәрәкә фәмән ямши дип укыйсымы, фәмәй ямши дип укыйсымы, бөтен җирдә. Шуны беләсем килеп, Балтачка бардым. Нәрсә язылган, шуны укырга кирәк, дие Балтачның имамы әйтә. Мин әйтәм, алайса бисмилланы укып күрсәт әле, бисмиллахи рахман. Анда бит, мин әйтәм, арада әлиф белән ләм бар. Нишләп бисмиллахи әле рахмани әле рахими, мин белмим инде, ди. Аннан Казанда әнинең энесе тора торган подъездда бер абыстай бар ич, аңа бардым. Ул әйтә, Фәмәй дип укыла, Ясин вә сәламун кауләм мир Рабби рахим, мин ди түгел, мир Рабби рахим дип укыла, нәрсә өчен укылганын белмим, ди. Аннан Биектауда сеңлекәшләр янында берәү бар, бер абыстай бар дигәч, аңа бардым. Ул да шулай укыла, ди, ничек укылганын белмим, ди. Зәрдәгәнгә бер елдан соң балга төшкән им Шамил абыйга. Аның әтисе Бүкәл мулласы, бабасы, хортчы булып эшлидер. Е, сөйләшеп киттек тә, шушы мәсьәләгә кергәч, тетелеп беткән менә моның хәтлегенә Тәҗвид дигән китап бирде. Менә мин шунда күреп, менә шушы кагыйдә бар диеп, менә мин бер хәрефне белер өчен менә Балтачка бардым. Казанга бардым, Биектауга бардым, үзебезнең теге Паул Кольяның теге алхимигы бар бит, баш астыннан таба бөтен дөньяны илегез. Шуның шикелле янәшәдәге авылдан таптым, менә бүген алай йөрисе юк бит, ник кадерен белмибез. Нәрсә комачаулый? Менә иң күңелне әрнерттергәне шушы. Бер сүз әйткән кеше юк. Менә мин 72 нче елда бабай үлгәч, зиратка чыктым, кырыгына хәтле Коръән укыдым. Тәһарәт алып чыктым инде. 72 нче ел ни. Мәктәптә дирекциягә чакырдылар, син менә гарәп хәреф өйрәнәсең икән, туктат бу эшеңне, диеп. Директорга әйтәм, мин әйтәм, Балтачта немец теле укыталар, мин әйтәм, туктатсыннар аны, нишләп, дим, причем монда немец теле, ди. Мин әйтәм, алар фашистлар, безнең илне басып алганнар. Аларның телен өйрәнергә ярый, гарәпләр безне басып алмаган, әмма нишләп гарәп теле өйрәнергә ярамый? Мине куып чыгардылар, бум, дип, бүтән бәйләмәделәр. Менә бүген бер сүз әйтүче юк. Инде менә шушы җыелуларыбыз әзрәк күзне ачылып, ана хатын-кызлар, Менә бүген күп хатын-кызларыбыз йөри, актив, мәчеткә дә хатын-кызлар күп. Җомга көнне өйдә шундый обстановка тудырыгыз, сез аны булдырасыз бит, ирләрегез моннан мәчеткә барып котылыйм дисен. Сездән була бит ул. Үзегез йөрисез, табында корбан ашымы, авыз ачтырасыңмы, мәчет тулы хатын-кыз. Җомгада ирләрегез юк. Менә хотя бы җомга көне шундый обстановка тудырыгыз, качып котылсыннар мәчеткә. Инде менә сүзләребез дога булсын. Менә монда бик зур рәхмәт, минем әйтәсе килә, менә монда тарихка бик зур урын бирелде. Безнең элеккеге имамнарыбыз турында бик матур сүзләр әйтелде. Менә аларны онтырга һич кенә дә ярамый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу әйтте, шундый заман килер, Дин тоту утлы күмер тоткан шикелле булыр, тотсаң пешерер, ташласаң сүнәр. Ни сөенеч шул кешеләргә, кемнәр шул вакытта ислам динен дәвам итеп башкаларга тапшыра алсалар, диде. Менә бүген, кызганычка каршы, бигрәк тә чит илдә укып кайткан яшьләребез арасында менә безнең имамнарыбыз турында төрле ямьсез сүзләр ишетергә туры килә. Менә аларга Алланың рәхмәте булсын, алар безгә китереп җиткерделәр менә безнең әби-бабаларыбыз. Мин 86 нчы елны Габдулхак абзыйда укыдым, Казанда. Өенә, квартирына барып инде, ул вакытта яшерен өе бит инде. Хәтта звонок та условный өе. Менә кайсысына кергәндә өч озын звонок бирәсе, кайсына кергәндә ике озын, бер кысканы, бу үзебезнең кеше килде дип беләләр и. Шунда Коръән укытканда теге вакланыбрак утырган күк дигәндер, и, мин әйтәм, Габдулла абзый, бигрәк азаплыйсың инде. Безнең авылның фәлән ие, теге имам булып йөрүчесе, мин әйтәм, болай да укымый бит әле, дип, теге шундыйрак сүз ычкындырганмын инде. Миңа әйтә, белем ничә төрле була, ди, мин эндәшмим, мин башлангыч була, ди, урта була, ди, югары белем була, Университет белеме була, академик. Менә мин, ди, уналты ел укыдым, академия исем бетердем, ди. Менә син миңа килгәнсең икән, минем таләпкә җавап бир, ди. Сезнең бүген авылда имам булып йөргән кешегезнеке, ди, күпме аның белеме, ди. Мин дәшмим инде. Аның белеме, ди, тәмамланмаган бер класс, ди. Менә беренчегә бала керә, яңа елга бөтен хәрефне өйрәнеп бетә. Шулай бит инде? Ана физика бирсәң физика, химия бирсәң химия, астрономия нинди китап бирсәң шуны ниши ала. Укый ала, әмма ул китап ни өчен, нәрсә турында сүз бара, бер нәрсәдә? Шуннан өстәгә китереп сукты, кулы бик катые. Бәхиллегем юк диде берсе турында бер начар сүз әйтсәң, диде. Алар геройлар диде, бүген алар шушы шнап баралар. Менә шушы безнең, менә шушы улар булмаса, шул геройлар булмаса, менә без дә булмас идек, мәчетләр дә булмас иде. Менә аларга Алланың рәхмәте булсын, аларны менә бүген бик матур итеп искә алдыгыз. Сүзләребез аларның рухына бүген дога булсын. Инде без дә менә калган гомеребезне Аллаһ риза булырлык итеп, бездән соң, бездән калган балалар Безгә рәхмәт әйтерлек итеп үткәрергә Аллаһы Тәгалә барчаларыбызга да насыйп кылса иде. Тагын бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен, сүз биргән өчен. Аллаһы Тәгалә җәннәтендә дә очрашырга насыйп кылса иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.